Балаң туу, бу зур шатлык, зур куаныч. Кыз бала булсын, булсын ир бала, һәрвакытта да без аны теләп, яратып кабул итәбез. Ләкин шул ук вакытта бала дөньяга килгәч, дин дә шушы хәлдән ерак тормый. Динебез шул, шул вакытта килеп үзенең киңәшләрен бирә. Менә бит бала тугач мәчеткә барабыз. Хәзрәтләр безгә әйтәләр. Балагының, мәсәлән, исем кушарга кирәк, Чәчен алырга кирәк, сарык чалырга кирәк, ә инде малай булса, сөннәткә утыртырга кирәк. Сөннәткә утырту дигән сүз ул җенес әгъзасының кырыендагы тирене кисеп алу. Бу әйтик инде аның медицина ягыннан исеме, шулай бит. Әмма сөннәткә утырту дигән сүз, сөннәт дигән сүз ул үзе Пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи вә сәлләмнән килгән сөннәт, ягъни ул эшләгән эшне эшләү сөннәт дип атала. Әмма бу сөннәтнең, бу юлның, бу мирасның тамыры китә ераккарак. Ибраһим алейһиссәламгә барып тоташа. Шуңа күрә дә Ибраһим алейһиссәламнән килгәнгә күрә, яһүдләр дә сөннәткә утырталар балаларын, мөселманнар да, Һәм, әгәр уйлап карасак, хәтта христианнарда да сөннәткә утырту булырга тиеш. Чөнки Гайсә галәйһиссәлам бит яһүд булган, димәк, ул да сөннәткә утыртылган булган. Мөхтәрәм кардәшләр, сөннәткә утырту бер караганда ул куркыныч әйбер. Ничек инде әле туган баланың пычак белән анда, я лазер беләнме, нәрсәсендер кисеп аласың инде. Ул болай да камил түгелмени инде. Аллаһы Тәгалә биргән бала бу. Аллаһы Тәгалә безгә аны бүләк иткән. Аллаһы Тәгалә ана карнында ул баланы камилләштергән һәм дөньяга килгәч тә, Аллаһы Тәгалә әйтә, бу бала, бу бала белән нишләргә кирәк икәнен. Менә бөтен хикмәт тә шунда. Аллаһы Тәгалә биргән әйберне инструкция белән кабул итә белергә кирәк. Ә бит Сөннәткә утырту бик зур файда бирә. Беренчедән, кечкенә чагында утыртсаң, ә ислам дине буенча баланы җиденче көндә үк утыртырга киңәш ителә. Сөннәткә утыртсаң, әгәр дә, сигән вакытта сидектән калган менә шушы микроблар әчеп, бозылып, баланы бозмыйлар. Менә шундый бер хәл булган иде. Бер гаиләдә баланың биере авыртты. Ни сәбәпле? Сидеге җенесенең башында калып, шуның канал аркылы кереп, бирегә барып җиткән шул авыру, шул микроблар. Әгәр дә сөннәткә утыртылган булса, кечкенә чагында, мондый проблема булмас иде. Шулай ук инде үскәннән соң да сөннәткә утыртылган ирләр хатыннарына авыру ияртмиләр. Чөнки анда микроблар җыелмый, гел юылып, чистарынып тора, һәм шуңа күрә хатыннар да Төрле-төрле аларга хас булган җенес әгъзасы авырулары белән авырмыйлар. Шул исәптән аналык муенының рагы белән дә. Менә бу, мөхтәрәм кардәшләр, бик тә мөхим әйбер. Димәк, монда сәламәтлек ир кешенең үзе турында гына түгел, ә хатыны турында да бара. Шуның өчен дә, бәлки, Америкада 80 процент халык сөннәткә утыртылган. Ул гына түгел, хәзер күп кенә илләрдә сөннәткә утыртуга бик кулай карыйлар. Шуның өчен дә, мөхтәрәм кардәшләр, татарларда бер заман сөннәткә утырту дигән нәрсә бераз бетеп киткән иде. Бигрәк тә 80 нче, 70 нче ел балалары сөннәткә утыртылмыйча калдылар. Әмма, Аллага шөкер, хәзер рөхсәт, бик күп җирләр бар сөннәткә утырта торган. Шуңа күрә бу гамәлгә битараф калмасак иде. Әгәр дә бу инде элеккегедән калган гадәт дип кенә карасак, Без шул ук Америка, Европадан артта калырга мөмкинбез. Иске гадәт дип карап. Ә менә сөннәткә утырсак балабызны, без элек-электән үк инде Европа, Америкадан сәламәтлек буенча үзебезнең алдарак булганыбызны күрсәтә алырбыз. Вәссәламү галәйкүм вә рахматуллаһи вә бәрәкәтүһ.